vutisa ku hi fambe njhani na professor ne um ni lava ku mi nyika update um ni to mi tlangele voice note ne um mhani luya hi ve hi ya hi sunday a hi n'wi kumangi hi ku mina mina swi tsakela ku ri nkulukumba lowa kume ku pfuneka mangu vo swa ku i ri la njhani Eh, ha- laha swi ni karhate ngopfu o hambi ha hlukile mi le ku hakeriwa ni ku- ni ku hakeriwa phela ni tirhile anuku um e ni tirhile mhani luya a hi n'wi kumangi hi sunday se mehe ni teke tinumber phone ta yehe eka vana va yena so e call ya koho hi leyiwani hallo hallo minjhani hi pfukile hi ngo pfuxela n'wini hi pfukile eh mi vulavula na fiksoni so hi sunday a hi tile kokwala ka n'wehe ni ri na um nkulukumba un'wani eh wa ku aka tiyindlo i professor eh vito ra yehe rin'wana i commander so enkulukumba loyi wa rila eh i ri i ake yindlo ya n'we i pfulele yindlo ya n'we so eh n'we a mi n'wi hakelangi so eh me a ni ri ta twisisa hi ku eyi wa rila mani a ku a mi lavi ku n'wi hakela a ni lo ta twa esayiti ra xitori xa n'we ku ri ko endleka yini kahle kahle E munhu yoloye a nga swi koti ku pfulela tiyingo i fike a ni bonyele yingo liya ya me liyaya a tlha a teka ni swikwenge a mikisa mara mi ni n'wi nyike timhandze ku a belela ya belela ni hi swikwenge hawu yingo ya ha hluka eh se mara ye a mi swi tiva ku ri wa fulela before mi n'wi thola kumbe mi lo suka mi n'wi thola njhe i le hundza kwala a kume swa ku ni vulavula ni un'wana leswaku a ta ni belele leyi nge se ye a ku hawa ye i wa swi kota loyi me ni vulavulaka na ye a nge fuleli kahle yi ta fulela kahle ee eh, se mi nge n'wi hakeli hi mhaka swesweleswo vhele a ma a ni n'wi kolote e munhu yoyoloyo ni nge n'wi hakeli hi ku a yi zangi yi teka na masiku mambirhi ene moya wowa wu ngo ba swinene phela swi ko banyana moya nyana wu tsanana mara swi lo ku vetana swi ku peku xiya xi ya wela le e hayi hi leyo biha mani hi leyo biha e leswi a ririsaka swi swona uzani n'wi twele vusiwana ni ku swi antswa ku ri um ni twe sayiti ra n'we hi ku hi sonto hi tiyile va ku mi yekerekeni a hi mi kumangi ma swi vona se yolo ti twele ndlala kahle kahle ku vulavule ntiyiso i lo fika a bonya hamba lo jahele ku ngwe ka hola ke me ni swi vona swa ku awa ni n'wi byele leswaku i liza teke e mali ya we ndzhaku ka masiku mambirhi ee a nga kuma mbirhi ya nga si hele yindlo yo kwamuka ya ku le kule leyi teke mazenge ya veka le kule leyi se timhandle a ku e, e, e, timhandle letiya ta nonon'wa a rhe xikwenge a belela hi swona a ni voni nchumu emoya wu ta wu pamula wu ya chikumeta leyi ene n'we mi ve mi n'wi tshemba ku a nga va swi kota hi ku va a mi chiperile ku za mi nga ha tholangi yena loyi wa masungulo loyi a mi vulavula na yena Eh, me phela hikuva ni twe eku vulavula ka yena ku mi nga ku ye wa swi koti ku ve ni kiki a pfulela etiyindlo swi va swi ri kahle se eh. mina u hlamala leswi a nga ta ta ni bonyerisa swo la kaya la leswi e, e, eyindlwa ya kona hawu sorry mhani sorry um a hi nga swi tivi ku ri swi endle hi ndlela yeleyo so a no lo ta twisisa hi ku eyi leswi a ririsaka swi swoho mani hayi se swa hlamarisa u nga za u vitela vusiwana byela a ku wo kokwana ni twe ndlala ni kombele ku ve ni kiki ni fulele yindlo leyi kumbe a ku ni kombele mali yo karhi ni kote ku ya xiye swakudya ku ri ndoko a ta ta ni bonyela la ku ni ta mi fulela a nga ta ta fulela swona ee hayi swo swa vava eyi sorry mani no ni ni khense ngopfu ni khense ngopfu mhani um na yena ni ta n'wi fikisele hi hungu leri ni ta ringeta ku vulavula na yena ku ri eish a swi a swi zangi swi va kahle na n'wana swi mi khomi kahle leswi a nga swi endla awa mi n'wi byela leswaku a ni n'wi koloti loko a swi kota famba ya kun'wana ni kun'wana lomu a ku a ku tivaka mehe ni nge swi koti ku n'wi hakele mali a ni vonyerile okay ha no hi khensile hi swona ahee inkomu va